Eh, ndazwa nekumira wabado wabageti ibo ibo Yo. It's gonna be so easy, so

Baba get it. Ngozi aingwa ndi. Ndidai dziri. Ngozi dzengwa ndinwe ndinwe yazvizonitama na tsida nama. Uku maita ngemuchada kuti ndi jump roda. Hakana ndi achitungo ndo anga chitsvaga zvangwa. Isi ya ya ya musaudzi vanhu. Tsvagani. Taro tu tsvagani tara chokani. Damandi. Manda hapo pa mugeto. Oh. Asati adzoka mheno kwakaenda. Mazuri. Asitava mazuri. Wakaenda mazoro. Ha, ina bana chandu utomboziya. Akabuda. Ndaitombokutsvaga ibamwe. Eh. Ko amuna kana kwamuri kuziva kuti Tseda akanyatsonanga neku because handisi kumuona. Oh, asi ndabva mazove futi Tseda. Wo akaenda futi kumazove. Ah, haka ndinotira kuti eh, ndati andaitira zvekuti andanitsvaga basa kumwa kukamba nemazove. Ah, inina mazoe zindringi. Eh, dringi aka. Ah,

ndimona mwana pandabuda makuseni pepe ndanditoenda kutauni kunotora mari atondisira mari makusena naye akati mama wikendi kuda isu uchimboona yekuti moita sei baba anga aitonditi tora maselfi iwewe anga itoti mama muzonditumira mafotos mwana ari kuchikoro ari kuchina anodzoka manje manje muna decembe anenge atouya o usati wambosangana naye hausana kuitenda chabva yatokuda zvakanaka

naiwe dzosera isati yaibva kani yolanda chiiko iwe usataro naiwe naiwe haana kuzvijaira akambozviona kupiko yolanda madi kutora macops mfiriji

Ah, hapana mangoti mungonaisawo naisawo zvenyu zvenyu makachila zve ee kungoti mwana wangu musikana muhombe mona eh. ndiye angototiwo makuseni mama da kukutumira imari kuti mungombonhikipinwa weekend kudai so u eh. baba abva atoti mama mubva matonditumire nemaselfi acho nei nei orit aiwa ndibatsire mwana tikazingomire kamoona tichibos inonotora kamanigrini mabhiyazi ari mumota kanofanira eh. kukaziva aiwa haa magona moms sa amene tisingazive pamadrinks mazhinji atakabhalansa ere moms ee eh, eh, aiwa zviripo kungoti mm nyama zvese haa zviripo asi masala dzichiti ndo anga ndofunga ndakanganaa munoziva vari kana iyo boysikapindatinenge eh, sitombori eh, eh, sitombori pressure hai vataura izvo this your boy ck moms musatye zvenyu kana pane dambudziko aya munongoti chuna aiwaita hako mwanangu zvino manje nepatanga tasvika paka zvazingakwanisa kuti ungodriver ungomhanya panhingirikina wo ndokunotsvaga maaitem acho eh, pari ungoda tongoita masaladzi chichichibamuninditoreka tinangoda iso tese orit aiwa waita hako mwanaaitikoti mangosvikawo zviripo asi aiwa hakanokmaiti steta vanyowani manje ameno nine zavaziye rima arounds manje muno aiwa vasiye vanosara oh. eh, dobatsirana navo eh. tibosani munoziva vanoziva area here

mokasika horaiti vanangu ah, ende vakomana vangu vatiuya zvakanaka naidai vachingopedzisa dai pasara hwani vaenda vairi eh? dai vatopedza so ah, nekuti ndanzwa neutsinga ndovakupai ndandisina mbozvitarisa ndandiri busy nenyama ndovandiigira zve hanzi moms chichi saka ipapa mheno patwendi iyo kuti vangatenga masana dzepatwendi eh, vanotowedzera

Ko machuma wabva wanyarira kudaro kuti mwana wako wakutobatwa nehope? Ah, ndakamuka. Eh? Ndakamuka. Kasa hausi kufara here manje? Ah, ndiri right. Oh. Eh. Ah, pfungwa dzako kuti dzangu dzitori kure koinda. Aiwa kana, ndiri right. Ivo vakomana vaya vaziya vati vari kudzoka vanodzoka dai ndaziya ndatora mari iya ufunge.

Eh ava ndi manager vangu. Oh. Eh. Aiwa. Ndafara kuzivai vana. Ndasikawa manager ka Tuesday. Alright. Mboti ini wati andiperekedze ini munoona mama patenji kwame pamwe chashikomende aripo. Aiwa pamwe achasvika ke manje manje nekuti nguva yandauya andifonera nguva yafamba. Andifika. Eh. Bozi anga munditiwo ndosvika sana kufunga maybe ndasvika avapo. Alright. Aiwa anosvika zvake. hanzi vanoshanda yolanda uyaka uti ndikudirecte zvekuita kukichen ikoko chitigadziriro kachikafu ehe ungoti kasikei kasikei kumhanywa here zvatongofanana kuti tongoti taita patika tikadya totozobatidza edu redhiyo todini totatozowa ndatonoza tikawanda zvinhu zvinofamba zvakanaka ehe

Wadzima chupi? Handina kutaura ini. Regai nango, yeah? Kune mbezi unowana kumboda pana pana same so. Imi mababa varira mafesi panapa zvambodii? Hanye kuti unochi kuti wawirira ne wako. Ndopi? Vamwe so waita ngempostori so handasi mbona kuti vakafamba sei. Ah, mwana wangu ndiye murume wayo ava. Oh. Eh. Ndokurume ava. Eh, Alright. zvine zvayo mazona akambobuda zvayo.